Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela matikhomelo yo biha hi xiyimbeleri paparhulani tikulu wa n'wachapu ni vona nga ku swa va onhela um xiyimbeleri paparhulani loko ho va hi langutini lembe leri nga hundza eka nguva leya khisimusi liya hi nga ka va kumanga na gig na yin'we leswi ni vona nga ku swi vangiwa hi matikhomelo ya xiyimbeleri papa rilani loko mo languta papa rilani a va khomi kahle swiyimbeleri leswi va tirhisanaka na swona xikan'we na vakondzeri va tigigi ngopfungopfu loko vo ze va nwa muhloti ya khwini kumbexana va nwa xihoko leswi endla leswaku ri papa rilani va sungula ku rhuketela vanhu lava va nga tirhisana na vona va tlhela va rhuketela na vakondzeri va tigigi leswi ni vonaka ingaku Eku heteleleni swi tlhela swi onhela vona. Hi ta tsundzuka ku ze ku va na nkarhi laha xiyimbeleri Paparilani Tiko va N'wachapa a va kuma tigigi to talo. Se no vona ingaku swin'wanyana swi nga fika swi va onhela matikhomelo ya vona. Hambiloko ku ri ku sweswiwani va nga kumi tigigi to tala kambe timbirhi tinharhu a va ta ti kuma. No vona ingaku matikhomelo ya vona hi yona ya endlaka leswaku ri tigigi va nga ha ti kumi. A hi voneni nkandziyiso lowuwani. e n'wana madala lexi ni nga lamusela xona ka vutomi bya mina mi basopa good friday leyiwani mina n'wana mane taleta ni na yona ende vona va ku dya hi mehe leswi ni fanele ni byela swona vanhu va ka gaza ni leswi nga ta ku hlekana na ha swi lavi va tinhlambi to tala va lava ku duma hi mina tinhlambi to tala ti dumisiwe hi mina ni n'wana ti yete mihlotweni ti ku lwa n'wachapo mina se sweswiwani munhu loyi a lava ku ni fitshara fifteen thousand cash wena metro na lwa ve rusa ni ta mi byela mina yimani ku la ku dya hi mina a mi nga tiwa ku no timeka a mi nga tiwa ku no tiveka tshama ni famba ni xavisa mizimba ndzi ri n'wanuna mina metro ndawe rusa na lwa ve n'wakhamba lexi xamakhoxa leswi vavisa muzimba a soweto ni ta mi byela marito man'wana ni ta tlhela ni dlaya munhu mina ka vutomi lebyi mi dlawu hi leswo um eh, babu la mina doctor gaza ayi minyusi n'wana wa madala hi manyana a nga pfinya xikhendi wena ka ku wo sika bolu leni va ni tiva kahle mina luya info wo ni byela point yin'wana ndi u ta rhamba masaka ma wena ya three thousand loko ni vulavula va ta ku paparela ni sungulile va ka munghana lowunene va xavisa masagwadi u no ku byela mina papa rona le mina the original e vanhu va ka gasa ndhamisa lexi mina hi tise hi ta nchuwanga hi mona good friday mona good friday va ri ngo va ti chaya mina na ti chaya ava lava va le kerela va ni va lava ri twenty na nghoma yi vulini luwa metro nesiya xa manaja ya yena va va lava ku nyonghwa na mpfuna mi duma mara

loko no n'wi kuma na n'wi pfa nhloko egane or ni n'wi boxa hambana hambana vuswa manje leswo no mi tswela mina fifteen thousand ka mukhomi na yi lava hikwata wa ndzi ta boxa munhu ta ku boxa wambana vuswa mfana wa mina u nga ni tivi okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela